Oba barýas. Ondan atdaşyň aýdym aýdýar-da, hiňlenýär. Bäbegim. Ondan orsça aýdýar-da aýdymlaryny welin.
Ondan ejem hem bar. Enesem. hem. Gyzym sen türkmen saýdym bilen akmy diýdi oňa. Aha.
Bilýän diýdi.
Ana aýtda diýdi. Heý, kim sen? Öň seni görýärdim men. Ejem 70 ýaşynda. Näme diýýäň sen diýýär.
Öwrenişer daýza. Agtygy. Agtyk aýdyp otursa, baýam diňle. Şoň üçin ol o nesil uly nesle seň aýdymlaryňy tanyşdyrýar. Enşallah, Alla şükür. Eý, her kim bir zat diýýär, şu wada baram. Bize bildirýän ýeri ýok, esasy sözlerimiz düşnükli, esasy sözlerimiz gaýtalanýar, esasy diňlenýäs, esasy gollaýarlar. Iň esasy zat näme aýdaýynmy? Ýalňyş edýänem bolsaň käbir zady, näme esasy zat? Niýetiň näme? Şo.
Niýetiňde erbetlik bolsa, ýolam alma ýaňa. Alýarak ýa ol? Äý, ýok-la.
Ol daşyndan alýan ýaly. Içindäki derdi sen bilmeýäň-a. Nähili geçýär günüň seň? Barmy bir režim ýa? Ýok, režimim ýok. Her gün her hilimi?
Hawa, ýöne gowy görýän men şu durmuşymy. Şeýlemi?
Onuň kädi näme diýýän diýsene. Ruhy dünýäm hiç bir adama, hiç bir baýlyga, hiç bir. Hiç bir zady çalşasym gelenok diýen ruhy dünýämi, özümi söýşimi, ene-atamy söýşimi, doganlarymy söýşimi, umuman, aýdymlarymy, işimi, dost-ýarymy, umuman, näme başymdan geçen bolsa, Wah, şeýderdim diýesim gelenok.
Sen bagtly onda? Alla şükür.
Sebäbi näme eden bolsak, Allanyň buýrugy bilen boldy hemme zat. Men diýýän-ä, daşyndan kim näme diýse diýsin, seň ýüregiňi bilýän-ä diýýän ýoldaşymyz bar, esasy. Hawa. Bilýäňmi? Hawa.
Ýanyňdaky seni bilse, seni söýse, saňa düşünse, seni tanasa. Ýöne sekiz ýyl, on ýyl ýaşabam bir-birini tanamaýanlar bar bilýäňmi?
Hawa. Wroje öz diýýän adamyň ýöne däl eken. Hawa. Ony ýalam bolýar.
Hawa. Men nämä ynanýan bilýäň? Göwnüňe, ýüregiňe görä bolýar. Enşalla. Şoň üçin arkaýyn-da. Şeý diýýär, soňunda hemme zat gowy bolar diýýär. Enşalla.

Ýaman gowy energetikasy bar Aşgabadymyzyň. Sagol.
Seret nämä üns berdim. Öňem diýdim men saňa. Ýöne öňräk ýene bir gezek şaýat boldum-da. Şu ýazgy ederin diýip gürleşdim-ä. Bolýar diýdiň maňa. Edil yzyndanam ýene birine haýyşyny bitirip durduň, wideo ýazyp durduň. Sen hiç, hiç kime ýok diýeňok. Sen Eý, borly diýen, men bor diýenim bilen şo bagtly bolýan bolsa, näme hmm. birini bagtly etsem, näme Ýok, birinji sorag ýadaňakmy? Ikinji sorag belki ýylly zadym biraz No, no, no, no, no, no.
Gadryň gaçmaýar. No, gadryň gaçmaýar. Allah Taala saňa şol o zady gadry berenden soňra sen gadryňy özüňe gaçyrmaýaň. Ýeter ki, bolgusyz görünmeli ýerlerde görünme. Bolgusyz gürrüňler etme. Ol Ya- birine kömek etmek, birine bor diýmek, birine podderžat etmek, ol sen gadryňy gaçyrmaýar. Diýýärler, Selbi ýöne göreniň bilen duet edip ýörsüň. Etjek, seň bilenem etdim-ä. Senem gören meň üçin. Seň bilen edemde bolýar, oň bilen edemde bolanokmy? diýýän. Storisde hatda görýän men. Sowgat ugradýarlar. Ýaltanman bir birden komentarisi bilen paçti hemişe goýýan. Öýdäkiler käde diýýädä kim ugratdy, näme niýet bilen ugratdy, bileňok näde otyrsyň diýýä. Her kimiň niýeti päli özüne bolýa eje diýýän. Men ony ýagşy niýet bilen kabul edýän diýýän. Näme üçin?
Şoň üçin.
Seni tapmak kyn diýýärler. Kim diýýär ony?
Aý köp eşitýän, toýa geldi etjek bolýar, boýun al, boýun alana. Näme tapmak, tapmak kyn ýitirmäň zat diýen bolýarlarmy näme diýýär şo? Ol bara aýdaýynmy? Üç ýyl mundan öň başlady şol ýalak. Wagt aýyrmaly mähribanlarym köpeldi. Men ýene öz tanyşlarymyň haýyş eden toýlaryna gidip ýetişsem han boldugym diýýän. Ýa şo dereje tanşym kän bolmaly ki her kimiň toýunda hyzmat etmeli. Ýadaýanmy näme men. Onuň esemeýslaşanyny gowaryn.
Tapyp bolýamy ýöne seni. Hawa.
Şul aýdyma bar-a. Ham, bakmaý diýýän üçin hawa ekenini soňam halamadym diýýäraý diýýäler. Menem diýende şo dereje düşünmek kynmyka? Şo dereje dünýä garaýyşlary darmyka? Şo söze düşünmez ýaly. Nämesi bar düşünmez ýaly? Düşünmediňmi senem? Men düşündim. Ýok diýdi. Ýok men diýen meselem. Goçma sen diýen seni seret, täze alnym açkyň diýen meselem. Hawa. Han göreýin diýen. Aha. Hmm, gawa kem diýen meselem. Hawa.

Plastika etmek hakda pikir etdiňmi? No.
Etmeýäňemmi?
No.
Uly Sowetowa. Ejemiz otyr. Ejemiz, e, men ýestestwne garamagyň tarapdary diýýän hemişe. We şol o zatda galarmykam diýýän. Galaryn. Atnoşeniýaň nememi? Negatiwmi?
Aý ol bar. Etmegi dogry hasap edeňakmy?
Dogry hasap edemak.
Bir pyçak degirýäň-ä. Hawa. Şol ýöne degdiresi gelýämişin. Burnumda et bar, şoň üçin kesdim. Burnuňda et bar bolsa tminiň ýagyny damdyrýaň meselem. Ýok, zerur, zerurlyk. Meselem, Ýok, ýok. zerurlyk bolmasa kesesim gelenok. Zerurlyk bolsa başga gürrüňä ýöne. Hawa.
Ýöne gözellik üçin diýýän-dä. Aý. Ýok, ýok, ýok.
Gözellik üçin biz şeýle-de gözel-ä. Men näme üzümiň suwy ýaljak ýüzi-gözüňiz. Näme üçin şeýtýäňiz? Ýaşajyk. Ýaşlygyň özi bir süýjülig-ä. Ol sen ýüzüňe ony edeňde näme? Ýüzüňe hyýar ýapyp, gymmat maskalar edeňde näme? Ýüregiň gowy bolmasa ýöne. Ýüregiň gowy bolsa ýüzüň-ä çykýar diýilýäni.

Sen rekordy döwdüň.
Sen rekordy döwdüň. Hey hey hey hey. Rekordy döwdüň. Sagaman. Geçiler arkaýyn gürleş berdim onda. Sen rekordy döwdüň.
Biz sen üçin ýaşaýas. Sen rekordy döwdüň. Ol film bolly. Akşam aýdar. Toýuň many? Näme üçin akşam etmeýäň işi näme syýamka? Edäýmeli ha. Akşam şäherde gowa. Toýdan soň wapşe gowy nastroýenýede. Şy ýüregimiň eýesi aýdym ýazamyzda. Ýaman skujnyj aýdym ekena menem toýdan geldim. Ýaman ýokmatdy aýdym. Gaty skujny diýdim mena üýtgetjek gülälek tutuş düýbünden diýdim aýdymy. Boldy seň eliňde näme etseň et diýdi boldy gygyryp aýlap aldym. Bir hili gygyrmasam ara ýüregim gysýa. Şo gygyrýanym üçinem sesim çalt gyrylýa belki. Çalt daýylanýa. Ýöne gowy görýän aýdym aýtmagy.